Lamote pa pa Acholi Lamote pa Acholi en aye Museveni ki Banyankole ki Banyarwanda. En aye lumote pa Acholi ma gukelo Acholi i refugee camp. Gubedo ka neko Acholi, gubedo atero Acholi i agulu. Lupwony adi ma kicamogi calo calo dek. Wi Headmaster adi ma ginguno ki tongo weng eni ni weng obedo propaganda pa Museveni obedo akok ni LRA kun en aye obedo ka timo gin eni oneko Acholi level weng LCs mapol ata kinekogi i Acholi dano mapol Acholi mapol kineko Acholi kineko Acholi level mo keken ento in pud ibedo ka lubo kom Museveni ngat mo keken ma ineno tye larem Museveni eno lamone pa Acholi eno kitiyo kwede me nyweno wi Acholi, kitiyo kwede me neko wi Acholi, kitiyo kwede me neko Acholi, kitiyo kwede me dwoko wi Acholi kuom Museveni kacel ki Banyarwanda. Ka in Acholi bed Acholi piwa pe ibed ka nyweno cingi ki Museveni i Acholi in pe latin Acholi kikome pe dok icito ka ribo cingi ki ngat oneko woru, ngat oneko danoni, pe iribo cingi kwede, pe iribo cwan kwede, pe iribo atabo kwede, pe ibedo i wi meja acel kwede. Omyero apwonywu nining? Ngat mo kiken ma tye larem Museveni onyo tye pati pa Museveni, in lamote pa Acholi, in lanek Acholi. Abedo ka wecciwu kare mapol ata ni bos mego tim tye ajent pa Museveni, tye lawang Museveni. Wun pe wuye medde ki waco mwong bot mwong ma migi bot Museveni. Tek in itye waco mungi bot bot boss mego otim nongo romme itye waco mungi bot Museveni. Medde ki waco mungi bot boss meg. Kitiyo kede kiti tic kede gam mucara jwi ki State House. Ngat ma ocero mako cal ki Museveni Museveni omiye cene mapol ata kitye tic kede i yoo weng ento in dok pud iweko nyweno wii pingo? Kong laming calo Bosmy gicako nyweno wii nining in kong myero itam wii nyweno wii nining? Ngat ma ocito ogamo milion miya angwen ki bot Museveni, ocito ogamo brand new car ki bot Museveni, ogamo jami madwong ata i bot Museveni wa i cawa-ni tye ka gamone, ento dong tin waco ni en edek Museveni, en dong en edek Museveni mada, tye ka myero ogamo tammi, ka ogamo tammi ka dong obineki iye. In i lamone pa acholi. Awacci mapol ata ni Bosmik is a betrayal, is a snake, is a traitor. He will trade you, he will sell you and kill you. Gwokke acholi. Gen acholi ma pe orwatte ki Museveni, ma pe oo i nget Museveni kit wa nian acel. Ento man kono MP waco ni en ideg Museveni ada kun tye gamo canni. Museveni aye tye cule. Museveni aye tye bosse. Ka idek Museveni mo arada, idek tingo muduka i kom Museveni pingo? Pingo pe yabo adwi? Pingo pe po i lum kit Museveni yam opo i lum i kom Obote? Ngo gengo wun? Wun lucam ki remo pa Acholi, wun MPs ento ki wun jo ma wutye i pati pa Museveni ni, wun lucam ki remo pa Acholi. Wun aye luneko Acholi. Kitiyo kedwu me neko Acholi ka dok wun diki maca kineko wun lacen. Kineko wun inge, wun lucam ki remo pa Acholi, wuwek nyweno wi Acholi, wuwek Acholi gukum ki can ki mot. Acholi otero can oromo, pe wubed ka nyweno wi Acholi, pe wubed ka onyo kado i wang bwur. Wuti medo can pa Acholi ameda jwi i nino weng. Gin mo ma twero kwanyo Museveni mapat ki Muduku peke. Ento ngat mo en pimo wai ni en icito idu pingo inywero wi acoli icito ka gamo cente, lutinoni tye ikwan olaya, lutinoni tye ikwan loma woko, lutinoni tye ikwan kwene ki nga itye gamo ocara dwe dwe ki dwe million makato pyerabicel ento in ibino inywero wi acoli ni in itye lalweny pa acoli. Twon laming. In laneko, in tye Yuda, in lacat dano, in lacat remo. Wawot loko. Ka imyero ni acweli ogeni nyo wan acweli wageni, ting mutoki kom Museveni. Museveni pe kikwanyo ki palament. Owaco atir ni caa mo iken en twero loro palament loko. Pingo weko MP mani nyo latela mani nyweto wu? Ngat ma maro acodi en aye ngat ma nongo opo i lum tic calo adwir. Ngat ma maro acodi en aye ngat ma nongo otingo muduku tye ka lweny ki Museveni en aye lamar acodi eno. Pien gin mo ma twero kwanyo Museveni mapat ki muduku peke. Gin mo ma twero kwanyo Museveni mapat ki lweny peke. Gin mo ma twero kwanyo Museveni mapat ki muduku peke. Wuting muduku ka wumito kwanyo Museveni.